nyinaa no ɛyɛ five hundred billion o na five hundred yɛ a yɛte yɛ nyinaa ne npc yɛtɔn wɔn nyinaa a yɛbɛnya sika no npc a tete yɛ yɛtɔn wɔn a yɛbɛnya sika no wuntumi ne n'abusua panyin yɛtɔn no a ɔbɛnya saa sika no ɛgye John Mahama ne ne nua Ibrahim wɔn kɔ na ɛwɔ saa sika no wote aseɛ ɛte sɛ si a yɛkoto srɛ John Mahama ɛne ne nua Ibrahim sɛ wɔn fa saa sika no mmra ne ɛtumi nye wuntumi. abusua yɛkɔ matthew 77 a ɔse yɛn hwehwɛ ne yɛbɛhu yɛn bom na ɔbɛbie yɛn yɛn bisa na yɛn nsa bɛka wotumi boys ne bi ɛkɔ bisa a ɛfiri ɛyɛ his excellency john dramani mahama ɛhɔ na ne nsa aka. Bia wafa aban agyapadeɛ papa john mahama yi you don't have three months you don't have four months you don't have five months yɛsoa wo in seven january 2025 eight january 2025 go after those people wo so party ni a musuo nka wo wobɛakɔyɛ free hɔ ahɔni movement free hɔ ahɔni i stand with hɔ ahɔni ɔhene ba ɛno na na meka kyerɛ wo sɛ wei yɛ adesrɛdeɛ a ɛyɛ wontumi no bɔɔyɛ na ɛde kɔtoo President John Dramani Mahama anim sɛ yɛde no asi so yi, ɔne three months, ɔne two months, ɔne one month, he should go after every person a wabɔ ɔman no korɔ no, na saa na onim sɛ ne boss ɛho ɛreba abɛkyere no. Enti ɛyɛ wontumi ne bail ho nsɛnsɛm a ɛyɛ Yokofoɔ ɛkɔfaa no yi a amanfoɔ bi ɛkyerɛ mu a bail no ano ɔden papaapa ma 500 billion old cedis no a yɛde ato wontumi so no ɛyɛ ade a ano yɛ hye na ɛno ɛna ɛyɛ chairman wontumi ne best friend ɛyɛ Ashanti region Communicator a NPP foɔ aka akyɛ na meka yi a yɛfrɛ no Paul Yandor de saa nsɛm wei bɛtoo dwa. No ɛyɛ five hundred billion o na five hundred yɛ a yɛte yɛ nyinaa ne NPC yɛtɔn wɔn nyinaa a yɛbɛnya sika no NPC a ɛtete yɛ yɛtɔn wɔn a yɛbɛnya sika no Wontumi ne n'abusua panin yɛtɔn no a ɔbɛnya saa sika no Ɛgye John Mahama ne ne nua Ibrahim wɔn nko ara na ɛwɔ saa sika no Wote aseɛ? Enti seesei yɛkoto srɛ John Mahama ne ne nua Ibrahim sɛ wɔmfa saa sika no mmra na yɛntumi nye ho ntumi. Aside that no, yɛ a yɛtete a yɛtɔn yɛn nyinaa yɛntumi nya saa sika no. Ɛyɛ awerɛhosɛm na ɛkɔ soɔ. Deɛ yɛbɛtumi ayɛ ara ne sɛ deɛ ɛtete fam ha yi because sika no yɛnni bi, wɔn na akɔdi wɔn hɔ. Wote aseɛ? Deɛ yɛbɛtumi ayɛ ara ni ɛne ɛtete ha yi. Yɛsa te kwa sɛ yɛse ne ho dodo no ne ho. Wɔyare a ne nnuro no wɔnom bi anɔpa ne anwummerɛ. Seesei fiti ɛnora no ɔnom anɔpa deɛ ɛnom anwummerɛ deɛ oh eti kyɛ ma wo tumi se. Yehowa, Yehowa, Yehowa wo ne yɛn wɔ hɔ. Enti ɛyɛ bail ho nsɛnsɛm yi a Paul Yandor ɛbɛka sɛ yɛtɔn ɛyɛ NPP ministers anaa NPP MPs a Wɔn tete fam hɔ ne wɔn a wɔwɔ hɔ yi nyinaa, wɔntumi nnya saa five hundred billion mfa nkɔ nkotua, na mmom sika no akɔ akɔdi President John Dramani Mahama ne ne brada Ibrahim Mahama hɔ, nti wɔn na ebetumi aba abetua ne yɛyi, wontumi. Akoa wei paa nyɛ serious o. Wo sɛ nipa bebree a moahyia wɔ hɔ no. Montumi nnya saa sika no, yɛtɔn mo koraa a monso, na nnipa mmienu deɛ bɛtumi anya? Yoo, ɛnneɛ Polyandor ne nsɛm a ɔno nso de ba bɛto dwa no. Enti Bailey ho nsɛm yi a amanfoɔ binom nso rekyerɛ mu a yɛnnim bɔne korɔ pɔtee a ɛyɛ wontumi ayɛ a ama Yokofoɔ still ara ɔhyɛ wɔn akakye wɔ yɛde saa hefty bill de ato no so no. Wei yɛ nsɛm a ɛyɛ Deputy Attorney General de ba bɛto dwa, ɔkyerɛ mu a, Mo a mose monnim bɔne a Chairman wontumi ayɛ no, ɛnneɛ monhwɛn na monhwɛ.

The suspect is also under a second strand of investigation which is part of a larger international organised crime scheme, the Economic and Organised Crime Office, EOCO, is assiduously working with our international law enforcement partners on this second stand of criminal investigation. Nti ɛnna mu a mo te sɛdeɛ yɛkyerɛ mu akyerɛ mu a wontumi ne cases no deɛ ɛdɔɔso fraud wom money laundering wɔ mu ɛna afei nso causing financial loss to the state. Na ɔkyerɛ mu a international partners bi a wɔn nso wɔhwɛ sikasɛm akɔ ebi te sɛ Yoko pɛpɛɛpɛ wɔn nso de wɔn ho regye saa nsɛm wei mu. Ne nyinaa ɛnam kyɛma wontumi offences a wɔn anim sɛ wɔakɔmit no. Enti mo a mose monnim deɛ Chairman wontumi ayɛ no, Deputy Attorney General, wei ne nsɛm a ɔde aba abɛto dwa a ɔkyerɛ mu a Chairman wontumi ne bɔne a wayɛ a ama wɔakye no ahyɛ yoko hɔ no nni. Enti five hundred billion Ghana cedis, old cedis, no yɛ bail a yɛde ama no with two sureties. Na yɛntoa so nkɔ yɛn anim a. Enti wontumi ne bail wahala nsɛm yi a ɛrekɔ so yi na lawyer Martin Pebu a mo ara monim sɛ ɔyɛ renowned lawyer wɔ Ghana ha nso de nsɛm wei aba abɛto dwa afa Bill nsɛnsɛm ho a amanfoɔ a wɔkyerɛ sɛ Bill no sika no a yɛde ato no so no ɛso no Lawyer Martin Pebu rekyerɛ mu a yɛwɔ ɔman yi mu ebinom koraa deɛ yɛ more than deɛ ɛkɔɔ so no. As it is now no ɔnyaa eh ɔntumi meetii Bill conditions no but Yoko bɛka sɛ ah yɛdeɛ yɛde ama wo enti forty eight hour no sɛ awu ayɛ muted. Yes, nti ɛwɔ sɛ wɔkɔ court. Aha, so ɛhɔ no na wohwɛ yi no a, um, anka ɔsɛ ɔno nso, so ayɛ complex area, 48 hours no, yes, wowɔ ama no babe, ɔntumi nyi ti, nti ɛneɛ, sɛsi a aba no sei no, nneɛma no bi wɔ hɔ a, mpanyinfoɔ ɔmo nka nkyerɛ yɛ o, ɛna mekaa sɛ, afe a Kubi kaa sɛ ɔno, ɔbɔ Iyoko aba so paa, manyɛ obi na ɛka sɛ, mede m'aso na ɛsi hɔ, sɛ ɔbɔ Iyoko aba so paa sɛ ɔmo yɛɛ nneɛma no nyinaa perfect, biribiara kama kama, they did well. Okay. Nti at times sɛ ɛba ne saa no a, wobɛhu sɛ lɔya tumi ka se o, forty days no koraa yɛn eh, once a wama yɛ bail no, yɛ ne yɛntumi meet no, we will not insist sɛ fa kɔ court. Aha, nti na me se saa figure yi sɛ fifty yi dɔɔso no, ma obiara nyi ano sɛ ɛdɔɔso nso, ah, ɛkɔpem se yɛbɛ, yɛbɛte asɛm koro a ɛsi. What are the suggestions there? But minority no led by their leader aka sɛ ɛdɔɔso nti ayɛ te sɛ they don't want to give the bill na wɔn nni agyapadeɛ in fact ɛno a ɔka wɔ the floor of parliament. Yes, sɛ na meka sɛ ndeɛ ɔbɛka at times lawyers yɛtumi yɛ saa ɛna ebi nso yɛ amanyɔsɛm ɛhɛn on the floor of parliament sɛ ɛhɔ politics nie yi ebi yɛ aman nti anka ɔsɛ nsɛnkyerɛwfoɔ mbisa nsɛ ɛɛ owura aso nneɛma akyɛ Na ahe na yɛse cɛma wontumi ayɛ illegal? Ahe na money laundry, sika ahe na yɛse watwe af ɛ de ayɛ eyi na ɛde asem aba no? Ɔsɛ sɛ obisa no sɛ, ɛno saa sika no yɛ ahe? Yɛnyɛ aboterɛ, ɛyɛ den a the facts will come out. Sɛ Ghana deɛ, ɛba na sɛ ɛkyerɛ sɛ esua koraa a, ɛsiane sɛ Ghanafoɔ momfa nkyɛ yoko. Saa nso na ɛba na sɛ ɛdɔɔso sɛ 50 million a,

I'm sure sɛ ɔmo bɛhwɛ na ɛkwan biara so weekend yi deɛ ɔnna hɔ no that one I'm confident. I believe that looking at it no neɛ metee on the grounds me kɔɔ hɔ no na mate sɛ ɔmo se o nnɛ nnɛ ɛyi agyapade no ne ɛyi no they will stop it. So after lawyer Martin Pɛ wu ne sɛ nsɛm no ɛna security analyst a yɛfrɛ no Richard Kumɔdɔ ɔno nso ɛde nsɛm bi ɛma bɛtoo dwa ɛfa security ho nsɛnsɛm a ɛrekɔ so a NPP foɔ Supporters ne even MPs no kɔ tenatena fam wɔ Yoko office hɔ no, na ɔno nso rekyerɛ mu a, it could lead to certain things, saa nsɛm no a, nneɛma no a wɔkɔ tena hɔ a na wɔyɛ no, as a state na sɛ obi a commit na yɛhwehwɛ ne nsɛm mu a, it doesn't mean sɛ ebia yɛkoku nipa no, na mmom Mosoa mo ho mo bɛtena hɔnom a, ebetumi de nsɛm bi sei de aba. Me aba, wɔn ama no bail. The bail is not just given, it's given based on certain factors and certain calculations. Okay. If the bail amount is so high, this year in the Sky Train case no, yɛmaa yɛn nua baako bi bail, ɛna bail no yɛ high. The lawyers went to court,

You got the nerve. Mister Front Line, ɛyɛ Kwaku Anan a first na ɔwɔ Natu TV no, anwumerɛ yi yɛne wo wɔ nkɔmmɔ, ɛyɛ nkɔmmɔ bɛn a? Saa papa no, ɔno nso ɛneɛ wabɛ react to Kyɛma Wontumi Nni Nsɛnsɛm ne demonstration no a ɛkɔɔ so wɔ Yoko office no, na sei na Kwaku Annan, you got the nerve, ɔde too dwa, ɛfa mo a mokɔbɔɔ kyenku wɔ hɔ no, wɔbisa mo sɛ, ɛkɔ a mokɔɔ hɔ no kyɛɛ mo a wontumi muhuu ne ba bi wɔ hɔ? Ne yerenom mmienu no, muhuu wɔn wɔ hɔ. Ɛberɛ a yɛkyee wontumi no, yɛmmisa sɛ, wontumi mma wɔn yɛ dodoɔ sɛn? Wontumi sɛbe ne yerenom yɛ sɛn? What I do know ne sɛ wontumi yerenom, wɔn yɛ sɛn? Mmienu, nyɛ saa? Ɛnora, ne yerenom mmienu no, wɔn mu deɛ he na muhu wɔn sɛ wɔn lidi demonstration anaasɛ wɔn lidi the charging crowd no? Ɛyerenom no, wɔn wɔ hene fa? Saa bere wɔn wɔ he? Wɔn wɔ Ghana ha, wɔn wɔ Kumasi anaa wɔn wɔ Accra, ɛhe fa? Na wɔn ne yerenom no dodoɔ sɛn na ɛbaa grounds hɔnom? The politicians of this our nation hmm, always and at all times would want to see sɛ The citizenry are impoverished. The citizenry will not be wise. The citizenry will not wake up to what time is it. No, wɔn nyɛ da. Our politicians all the time. Ɛpɛ sɛ wɔn hu yɛ wɔ yɛ tibia mu sɛ yaa o. Yeah, because ɔma wɔn ani ti a agorɔ na ebegu anaa mo nim. Yeah, that's why n sɛ yɛ so easy at all times sɛ eh, Adeɛ biara a ɛnsɛ sɛ Ghanafoɔ kɔ bɔ kyenku wɔ hɔ no, wɔn mma wɔn ho so ara. Eii! NPP mom yɛn ti ngu mmɔnten so na ɛnyɛ saa a, ɛgye wo ntumi. Ɛberɛ a ɔno tetete radio station ne TV station ɔyɛ dɛn ɔbrandishi gold bars nom ne ade no, na ɔse yes ɛyɛ demonstration of power. Wante? Ɔhɔ no wammɔ NPP din o, ɔdemonstrate ne power of what? Gold! na wakyerɛ wo sɛdeɛ ɔwɔ tumi ne sɛdeɛ ɔwɔ sika ɔbɔ wo din ka ho wammɔ wo din anka ho ɛberɛ a wontumi demonstrate sɛ ghana ha nyinaa sikafoɔ no wɔn wɔdi mu akote n'asefoɔ no wɔbɔ wo din ka ho wammɔ wo din ɔno ane party npp kora wammɔ mu din yeah. ba wohu sɛ ɛberɛ a asɛm too no a yɛhwehwɛ no a so ɔtetɔ owira mu o kwaeɛ mu o ɛsirɛ mmepɔ mu nnuam nsuo mu a yɛhwehwɛ no a yɛhu no deɛ wɔkɔnya baabi gyina ɔse ghanafoɔ mommrɛ o ghanafoɔ anaa wante wontumi ne wɔteɛ mu ghanafoɔ mpp foɔ mommrɛ o mo nti na yɛyɛm sei o wohu sɛ afei deɛ now he's calling for what your sympathy but the question you should be asking me deɛ ghanafoɔ mɛka mo ne kora kyerɛ mu o ɛɛ sɛ wotena ase na wobisa wo ho sɛ Eyi, politician yi te bia a wɔkɔ mu yi, ɛberɛ a na wɔenjoy no, na mimi gyina he? Ɛhefa na ɛyɛ common knowledge sɛ nyɛ me na mɛka akyerɛ woɔ. Bɛda no na na ɛwie na mɛka akyerɛ me sister yi sɛ hwɛ ɛkuya yi. Saa na wobɛhunu ɛsiane sɛ sɛ politicians no kreti adwuma ama Ghanafoɔ yi sɛ wɔn nya a wobɛtumi akɔgyina street no sɛ wo demonstrate ɛno ɛna ɛkyerɛ wo how impoverished ɛno na ɛkyerɛ wo how destitute ɛno na ɛkyerɛ wo ah ɛmɔbɔ a ɔman Ghana yɛyɛ because sɛ yɛakye politician wɔ London yɛakye politician wɔ Europe Amsterdam yɛakye politician wɔ Germany Italy anaa yɛakye politician bi wɔ America mɛmu. anaa global south china yɛde ne kɔ ne nipa ɛwɔ ma nya asɔre sɛ yɛkɔyɛ demonstration wɔ hɔ eyi na ebetumi esi ma na yɛ dabi dabi bi nsi da wɔn wɔ adwumayɔ na onye na adwumayɔ mmedi wo politician akyi ɛbrɛ wo diw sika na mo de sika no edi bi di ma totɔ cars ɛdan nom ne ade no watɔ bi ama wo ntɔ bi ma nti wokɔ gyina hɔ yɛ dɛn sɛdeɛ nnora mehu ya nom gu yoko headquarters wei yes yɛwɔ nipa a Ɔkɔ ahohiahia mu a, wotumi kɔ kɔ solidarize with. Of course, why not? Yɛwɔ nipa a yɛ ho yɛ ho, w'adamfo dɛn, wotumi kɔ solidarize, wokɔ ma ne support. Ba nyɛ ɛberɛ a politics na wɔn yɛ no, yɛama wo post bi ama wo sika no bi ma wɔanni o, wo se masɔre agya me mma hɔ, obi agya ne mma hɔ o, obi agya ne kunu, obi agya ne yere hɔ, na wokɔ yei na yɛde adeɛ bɔ wo tiri mu piraa wo a. ɛno nso na abɛyɛ a talking point ɛwɔ ghana when dabɛn ɛna npp ndc mo bɛ gyae saa nneɛma wei hwɛ wuntumi o the wuntumi of yesterday and wuntumi of today ne bisa sɛ ɛna wuntumi of yesterday na woka ho bi nti ne bisa sɛ wokɔyɛ dede wɔ hɔ a ne sɛ me no meka wei deɛ protect wo ghanaian no sɛ woyɛ ndc ni sɛ woyɛ npp ni meyɛmfa me ho Because me ma ka kyerɛ me me yɛ non align o but my point is that sɛ wobɛgyae politicians ma ɔma drame a gyae ɔm na ɔmo drame wo nua bi ne yɛkyee no a ɛna wokɔ akɔ support no a fair deal but your Abusuafo ati wei yɛ nsɛm a ɛyɛ Richard Kumodɔ a ɔyɛ security analyst ɛkyerɛ mu a NPP MPs na mokɔ kɔtena hɔ no Yoko office hɔ na mokɔ sɛntra fɔ no ohun sɛ nsɛmhunu na modi yɛ no saa nso na Kwaku Anan nso areact to ɛyɛ protesters na mo nso mokɔ kɔhyia mo bɔ no sɛ Wontumi, nsɛm a ɛrekɔ so no moahu wontumi ne ba wɔ hɔ ne yere biara nni hɔ a wabɛpiem wɔ hɔ nti moyɛ a politicians no wɔn afa yɛn fo sɛdeɛ da biara no wɔn bɛ pollute yɛn adwene ɛma yɛnhu nokorɛ no a ɛrekɔ so no nti da biara sei ara na wɔn de bɛyɛ yɛn na ɔno deɛ afutuo a ɔde ma mo ɛna mo ara mo tee yɛ no. Saa nso na lawyer Martin Pebu nso de n'adwenkyerɛ ɛba ɛfa saa hefty bill a amanfoɔ bi ɛsusu sɛ ɛso a yɛde ato kyɛ ma wontumi nso a ɛyɛ fifty million Ghana cedis no ɔno nso akyerɛ n'adwene wɔ hɔ. Aha ɛyɛ Fresh Studios, bɔ mmɔden ara ma yɛhu w'adwenkyerɛ na share video wei ma afoforɔ nsa aka. Na subscribe channel yi no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a abusua no ɛbɛgrow abɛyɛ kɛseɛ. Follow yɛn wɔ Facebook, TikTok, Instagram ɛne X.